קאם אריין צו א איד אינדערהיים, נישט א גרויסע עושר גראדע, פשוטע איד, א בעל הבית, און איך האב געזען אין זיין צימער, א הערליכע מנורה, ממש א יופי פון א שטיקל, און כ'האב געוואוסט אז ער איז נישט די גרויסע עושר, פרעג איך אים מה האי, וואס איז געשען, וואס איז פשט פון די מנורה, אויף די מנורה איז א ספעשל מעשה, כ'האב אים אביסל געפושט, האט ער געזאגט, ער פארט אריין, האט א דזשאב, ער דארף אריינפארן יעדן טאג קיין מענהעטן. און ס'איז נעמט אריין אין זיך אסאך נסיונות. ער טראגט נאך ביי זיך אז יעדעס מאל ער גייט זיך איינהאלטן פון א נסיון גייט ער אריינלייגן א געוויסע סכום געלט אין א ענוועלאפ. זאגט אים זעהסט די מנורה? די מנורה האב איך געקויפט מיט די געלט וואס איך האב אריינגעלייגט אין די ענוועלאפ. איך בין מורא'דיג נצבור געווארן. טראכט צו מיך דעמאלטס, שטעל דיך פאר ווען דער איד אין די טונקלע נאכט פון חנוכה שטעלט זיך אוועק און צינדט ליכט, וואס פאר א אור, וואס פאר א שמחה, די גאנצע פמליא שמיילער טאנצט מיט. כ'ווייס שוין די אייבערשטער מאל געהאט אזא נחת רוח פון צינדן די ליכט. איך בין מארגן נספל געווארן, איך ארבעט טאקע נישט אין מאנהעטן, אבער יעדער מענטש האט זיך זיינע נסיונות, כ'האב געמאכט א סוף חודש יעדע חודש איך קען מיך איינהאלטן פון מיינע ענינים פון שמועס עניו וואס איך דארף נזהר זיין. אריינלייגן א געוויסע סומע געלט אין א ענוועלאפ. ס'איז אדורכגעגאנגען א יאר צוויי, איך האב אנגעזאמלט א שיינע סומע געלט, איך בין נאכגעגאנגען אין געשעפט כ'וועל קויפן א מנורה, למעשה כ'האב געזוכט די גאר שיינע מנורה, און מ'זאגט מיך אז די מנורה איז נאך אסאך געלט צו גיין און זיי טענה'ן פון ניין איך וועל ווארטן, איך ווארט נאך א יאר, זיי זיין וואס זיין, כ'האב אביסל געבאדערט, איך האב געוואלט די חנוכה ש'צינד אן די מנורה פון שמועס עיניו, אבער די אייבערשטער געפירט און איך האב שוין גאר א שיינע מנורה, איך האב זוכה געווען צו באקומען די מנורה, האט א טאטע זכר צדיק לברכה די קאסובער רבי. רייניגן כפרות באש כגוי האט געצינדן דעם דאכצעס מיר אַכצן יאר האט ער געצינדן די מנורה און דאס האט א עקסטערע חשיבות און ס'איז פונקט אנגעקומען צו מיך איך האב געפילט אז מן השמים האט מיך געשיקט די שענסטע מנורה פארן זיך היטן די אויגן מעשה ס'איז כדאי אז יעדע איד זאל זיך מאכן אזא ענוועלאופ אדער יעדן טאג אדער יעדע חודש ס'איז זייער פיין פילטערס זענען זייער גוט די אלע שמועס זענען זייער גוט אבער יעדער ווייסט אליינס. אז מען דארף א עקסטערע שמיר, א עקסטערע שטופ, איז זיך מאכן אזא ענוועלאופ, מ'דארף זיך נישט קויפן א מנורה, יעצט קענסטו קויפן א צווייטע זאך, אבער מ'לייגט זיך אריין יעדע חודש אפאר דאלער אין די ענוועלאופ. אבער ס'איז כדאי אוועקצושטעלן אויך א גדר, און איינער א גדר פון השתדלות, אז אויב פאלט מען דורך, דארף ארויסקומען גאר א גרויסע סומע, יעדער מענטש וואס זיין סומע רעדט פאר אים, אבער וויפיל געלט רעדט פאר דיך, דיך צו צעשאקלען, זאלסט מורא האבן צו עובר זיין אויף א איסור, דאס איז דיין השתדלות. און די בעלי בתים האבן געזאגט ווען זיי האבן אנגעהויבן טון דאס רייע ליין געלט יעדע חודש און אויב האבן זיי נכשל געווארן האבן זיי געדארפט ארויס נעמען גאר א גרויסע סומע יענע טאג, זייט דעמאלטס זייט זיי האבן געטון די השתדלות זיי האבן געטון זייער חלק האט די אייבערשטער געהאלפן זיי געווען אפגעהיטן.